Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле райдашлар! Безнең бүген Теләче-информ мәгълүмат үзәгендә кунакта 38 ел бергә гомер итүче Теләче авылыннан Наис һәм Зәйтүнә апа Салиховалар. Исәнмесез! Исәнмесез! Сез менә ничек таныштыгыз икән? Шул турыда сөйләп китегез әле. Мин үзем Ленинск авызыннан, төп чыгышым белән. Безгә медицина работнигы булып совхозга килде.
Сез укудан соң килгән. Мин укудан соң килдем апрель айында. Беренче апрельдә эшли башладым бит пунктта заведующий ФАП булып инде. Мин инде исәбем безне бит инде вакытта по направлению җибәрәләр иде. Өч ел, өч ел инде соң вакыттан томнан хәзер ике ел. Эшлә шул срокны эшләгәч тә мин кайтып китермен дигән уй белән килдем мин дөресен генә әйткәндә. И һәм ике ай буе мин безнең анда, мин квартирда тора торыйм, клуб каршыбызда гына ия, музыка яңгырап тора инде. Мин клубка да ике ай буе чыкмадым. Аннан соң күрше кызы мине алып чыгып китте клубка бер көн ике айдан соң. Мин рәшәткәгә сөялеп кенә басып торам, шушы Наис дигән кеше мине танцыга чакырды, менә шуннан җөреп тә киттек, безнең танышу шулай булды. Значит, мин аны уйлыйм инде, күзәтеп җөргән инде ул дип.
Ярар, аннары сезнең менә берничә

Безнең менә э, менә минем кулымда Сөембикә журналыннан килгән Татар гаиләсе үрнәк алыгыз республика бәйгесенең э, рәхмәт хаты. Э, Садиковлар гаиләсе бүләкләнә дигән. Безнең алар белән очрашуыбыз юкка гына түгел. Менә шушы безне рәхмәт хаты очраштырды бүген. Сез бу бәйгедә ничек катнаштыгыз? Шул турыда да әйтеп китегез әле. Сөембикә журналыннан безгә телефоннан чыктылар. Сезгә килсәк буламы дип инде Үз инде
башта куркып калгансыздыр инде. Башта куркып калды, инде аннан соң киләбез дигән кешегә инде килмәгез дип әйтә торган гадәт юк инде безнең. Килерсез, килегез дидек инде, алар кайчан киләселәрен әйттеләр инде. Шул килделәр, ике мәртәбә килделәр алар. Ике мәртәбә килеп киттеләр алар. Карточкаларга төшереп инде
Шушы нәрсә шәҗәрәнең дә кирәге чыккан. Шәҗәрәне дә карадылар алар. Сораулар биреп Менә алар безгә шушындый миссияне дип әйтим инде тапшырдылар. Рәхмәт хатын сезгә зурлап тапшырырга. Сезгә инде моны тапшырабыз, истәлек булып, итүегездә сакланыр дип уйлыйбыз. Тагы да шулай бәйгеләрдә катнашыгыз. Гаиләләр катнашында безнең бик күп республика конкурслары да үтә. Менә Гасырлар авазы дигән бәйге, бәлки анда да катнашу насыйп булыр.
Үзе безнең өч малай. Өчесе дә, менә бер улысы инде Мәскәүдә безнең шунда укыды, шунда калды. Икенчесе инде Российская академия правосудияне бетереп, менә пока безнең белән тора. Өченчесе тоже әле безнең белән тора.
Менә шулар монда. Ничә онык бар инде сезнең? Оныкчык. Безнең әле үзебезнең балалардан тыш та ике приемный кыз да бар әле. Алар да хәкие дә, аларның күптәнесен үкрә белә тугыз булды. Әлбә әле бу бамай бу конец түгел. Я шулай булсын. Шулай булсын иде. Ә менә шулай озак, инде 38 ел яшәвегезнең сире нидә дип уйлыйсыз?